Essalamaleýkum dostlar bu gün ýutubdan Antiki närseleriň wideolaryny doljak bu gün Swidende Antiki wideolaryna ýerde bir geldik bu jaýlaryny görýärsiňiz näme Bulary köp närseler bar amma biran ýerlerine körkezip ötüren sizlere Sizler öz pikiriňizi öz ýorumlaryňyzy ýazyň Antik barasynda Bu ýerde görýärsiňiz näme 100 ýyllardan öňje Bu şekilde te e, şu wagtda e, antiki ýerler bar. Bular hem bar, gördüňizmi? Bu guşuň ady näme? Yorumda bitin. E, bir ýerde biran nakşalary bar. Sverya, Süýden. Bakşam Bular näme? Ee, men näsem bir tabaga men diýýär. Bu şekil aýna ba. Ee, aşakda süwden dilinde biten hatlaryny Bu ýerdem gördüňizmi bir dana näme diýýär şagalmy? Adyny bilýärmiňiz bitiň. Garanka bir anýelere, onuň üçin şu şekilde aýlanyp, wideolaryny dolan. Bu ýerdem ýüpe meňzeýär. Meň pikirimçe ýüp köp gadymy ýüplerden. Taryhyny maşagany ýazýar şu ýerde, ama Swideniň öz dilinde ýazýar. Bu ýerdem gördüňiz dämi? Swidende bu şekilde Pilimlerde köp gören bolsaňyz ýany muny. Bunun jany ýok şu wagtda. Bir ýerden ba, bularyň ady näme? Bularyny bitibilirsiňiz. O bir ýerdem bu närseler näme? Meň pikirime

Bu ýerdem näme diýýär? Çagalar ýatýarka sallançak bäbek şekilli bar peläçikden. Bu ýerdem garry bir däne ýaşly babamy, enemi, mamamy ýatyr. Men öz gözüm gördüklerini, biraz pikirime geldiklerini ýa aýtýan. Onuň üçin gadymy närseler gara görüňizde, şol ýün, ýün Ýüň närseler. Hem-de bu ýerde biram e, görýärsiňiz, käliler bar. Köp e, gadymy käliler. Ýani bu şekilde käliler giýerken kadimler. E, bu şekilde köpüsiniň atlaryny bilim ýok. Ýene bir ýerde bir närseni görüp köp şaşyrsaňyz gerek. Bu ýerde elinde doň galan suwy alyp gelýär, eridip suw edip içjek bolup. Kança kynlyk günlerde ýaşaýar ekeni. Ne günden ne günlere geldi. Onuň üçin pikir etmäň, bagşy kişilerde reside bolandyr dip.

Kitaplary ba bu şekilde taryhlarda her taryhda gara gördüňiz hem taryhlara. Kitaplary. Hava köp uydu dolmuyor. Köp nerseler var bir yerde. Bilerdem ýana Swideniň gadym pilläsi bu şekildetiler gördüňiz dämi? At ba, güjük ba. Muny görüp öleňiz bir närsä düşünseňiz gerek. Geçmişimiz diýär-ä, geçmişimiz hiç wagt ýatdan çykarmasak. Ýerde telewizyon ba, telewizyonda görüp ýetýär. Swideniň bir welaýatynda garaňky biraz şeýle näme üçin içeri biraz zirzemin bolany üçin gurplar bar. Köp täsin täsin närseler bar hiç pikirim ýok bular barada. Sizler näme düşünýärsiňiz? Öz pikiriňizi ýazyň. Daş barmy daş daňypdyrmy?

Köp täsin. Men hem gelipdim, men aýtdym wideo dolyp paýlaşaýyn diýdim. E, gördüklerimi dostlar bilen bir ýerde bir e, balyk bar alynda. Elinden balyk bar. E, bilmeýän näme etýär. Öz pikiriňizi ýazarsyňyz. Ýylan daragt ba, daragty getirip şerde goýan. Gerçekden daragt diýen da ama gerçek daragt. Düşünip bolan ýakda. Gerçek mi, gerçek dämi hiç pikirim ýok. Bu ýerde aýam bar gördüňizlermi bu şekilde aýy köp bolýar jeňňeli bolany üçin. Aýy çyndan däl ýene meni iýmeýär dostlar gorkmaň. El degdiribilenmi? Plastikden gurşalam. Eger çynda bolsa alandan çyksa näme ederis? Gaçaş daragtyň üstüne münersiz. Şu daragtlara ýapyşybilersiňiz dämi ýokara. Hem-de at ba, at gädi diýosdämi biler. At närse parasytdan guşalan. Ýene bir närse tapdym ýerden.

Hawa dostlar, aşak köp garaňky, garaňky bolany üçin kamera döwran ýerleriniň köpüsi körpüden däldir. Bu gün bir suwideniň äňtik ýerine gelipdi, onuň üçin Türkmenlerde-de şödip taryhymyza, Türkmenistandan bolar dünýäniň her ýerinden gelen epelere näme dilde bolsa bizler öz geçmişimize, öz närselerimize, konturlarymyza körkezmek gerek. Bu bu gün mekdep arkaly geldik bu ýere. Mekdep bir gün hemme masraplaryny berip, Ýere girdi beri girmegem ýane pulludyr ýane oň üçin hemmesini mekdep berdi geçmişlerine öz ýeke bileri körkezeni ýok öz süýdenlerem geldi süýden okýan oglanlaram geldi öz özlerem geldiler bir mekdepden bir däne otobus bolup geldik bu gün oň üçin youtube kanal beýeniň şöýdip paýlaşyň wideolarymy sag boluň saglykda ýaşaň hudaýa ýaraň